Hi, jien Kurt u b'dal-vidjo xtaqt naqsam ftit dwar x'naħseb dwar il-każin tal-Imqarbin ta' Luke Saidon li rajt il-Valletta Campus Theatre it-tnax ta' Settembru. Issa, din kienet is-serata inawgurali pero' nammetti li kien impossibbli nidħol għaliha għami għax l-ispettaklu ġa ttella' qabel u kont konxju tal-impatt li ħalla. Ġifieri importanti nsemmi, naħseb, li min-naħa tiegħi dħalt għaliha b'ħerqa u b'entużjażmu enormi. U għalhekk sa ċertu punt ġa kont naf li ħa noħroġ minnha b'qalbi ġunġliena. Il-każin ambjentat fit-tmeninijiet u l-istorja ddur madwar dal-post sigriet imma ħieles fejn rġiel gay jistgħu jiċċelebraw, jiżfnu u jkantaw. U fil-fatt ħafna mill-istorja rakkuntata bil-mużika u l-lirika ta' Luke Saidon stess. U dan kollu qed isir fl-isfond tal-ispinta li ħadet il-kriżi tal-AIDS. Issa jien bla ma rrid l-aktar ħaġa li tolqotni meta nara dramm bilfors il-kitba u l-lirika, u probabbli għax dawk l-aktar folom tal-arti għal qalbi. Onestament nistagħġeb kif il-pinna ta' Saidon tant tagħmel xogħol eċċellenti biex tiġbdek u titfek fl-istorja bħallikieku qiegħed hemmhekk inti stess fil-każin. ma jaħlix vers wieħed iġifieri u kull vers mhux biss jikxef element ġdid u pertinenti għall-istorja, imma jżewwaqhom b'taħlita ta' umoriżmu u makakkerija li ġabitni veru eċċitat kull darba biex nara biex aktar ħa joħroġ. Ħassejt ġieli li kien hemm xi kanzunetti li forsi setgħu qaluli ftit aktar jew kienu aktar emottivi, imma ġeneralment naħseb li kienu ffukati ħafna fil-funzjoni li ppruvaw jaqdu. U b'rabta mal-mużika, naħseb li d-disinn tad-dawl li kien f'idejn Dalia Gerbi wkoll tħaddem b'mod effettiv. Ġa semmejt li ġieli matul l-ispettaklu tħossok qisek parti mill-każin. U ħaġa li ġibditli l-attenzjoni mal-ewwel hija kif Dalí juża d-dawl biex litteralment iqiegħdek fil-każin, apparti li l-ispazju fejn ittella' l-ispettaklu, fl-opinjoni tiegħi kien xieraq jekk mhux perfett għal din it-tip ta' produzzjoni. Għax l-ispazju vera ppermetta flessibbiltà biex l-udjenza tkun involuta meta hemm bżonn u tinqata' ukoll fejn hemm bżonn. Did-dinamika naħseb li verament ħadmet sew u l-implementazzjoni tad-dawl ikkontribwiet ħafna biex tkun suċċess. Issa fejn tidħol direzzjoni u mbagħad li kienet f'idejn Denise Mulholland, ħassejt li fil-biċċa l-kbira kienet b'saħħitha ħafna, speċjalment fil-bidu u lejn l-aħħar. Il-ftuħ tal-ispettaklu, ngħid għalija mal-ewwel urieni viżjoni ċara u jien bħala spettatur ħassejtni involut u kurjuż insir naf aktar dwar x'ħa jsir u kif ħa jsir ukoll. U l-istess għall-għeluq, naħseb li għamlet xogħol eċċellenti biex tiġbor il-qofol tal-istorja f'mument li wara li tarah qas biss tkun trid titlaq minn fuq is-siġġu. Biss, fin-nofs u kultant anke lejn l-aħħar, kien hemm ċerti mumenti fejn ħsibt li d-direzzjoni setgħet tikkumplimenta l-qawwa tal-kitba naqra aħjar biex veru timmassimizza l-impatt emottiv. U ngħid il-verità, ġieli ħassejt li r-rakkont dwar l-implikazzjonijiet tal-AIDS inħass aktar bħala lezzjoni milli esperjenza mgħixha. U għalhekk, l-istorja, għalkemm ftit u rari, jiġifieri, dawn il-każijiet, ġieli ħassejtha tieħu xeħta aktar didattika, meta setgħet tidħol aktar fil-profondità tal-karattri minflok. Imma, kollox ma' kollox, ħadt ħafna minnha din l-esperjenza, nħoss. Speċjalment għaliex il-cast, mingħajr ma nesaġera, tal-bliħ. Casting, fl-opinjoni tiegħi, kien eċċellenti u ngħid għalija, minn dak il-lat insibha diffiċli ħafna nmaqdru. Però, naħseb ta' min insemmi b'mod partikolari lil Jamie Cardona, għax, għalija kellu rwol li qashru daqas il-larinġa jiġifieri. Tlaqt mix-show b'kilba li nsir naf ħafna aktar il-karattru ta' Ġużett Ċappara. Imma, fl-istess ħin nifhem u napprezza għaliex kellu l-irwol li kellu. Il-Każin tal-Imqarbin storja intima dwar żmien sensittiv ta' komunità minoritarja. Imma verament naħseb li l-eżekuzzjoni tagħha tagħmilha aċċessibbli għal kull min jitħajjar jaraha, mill-intelliġenza u r-reqqa tal-lirika għall-kapaċità ta' Luke u l-atturi li minuta minnhom tkun qed togħxa u minut oħra tkun qed tolfoq. U għalhekk fuq kollox inħoss li s-suċċess tal-produzzjoni huwa kompletament mertat.